Atĩ gĩkũyũ ndahĩtĩtie akiuga itimũ rĩtionagio igego. You don't smile at your danger. Anyway, no nowe wacokete akauga atĩrĩrĩ, iteke rĩa ngũkũ rĩtiumithaga mwana wake. Anyway, ndĩrenda kuga atĩrĩrĩ, mũtũrĩre ũyũ nĩ ũkwenda ũgakoragwo wĩ very very careful who are your friends. who you are trusting we nĩ ũrakĩonire tũirĩtu tũrathiĩ ũguo tũkendana na andũ twathiĩ ma Airbnb nĩ tuo tũu tũkagerwo ngero. Na ngwĩciria nĩkĩo wonaga ona mũborithi agĩ train wo, ta rĩu mũborithi akoragwo akĩrwo raia ĩno ĩragũthekia wamĩoya ta arata muoyo waku nĩguo wĩ in danger. Your security is the priority. Njiguaga atĩrĩrĩ atĩ magĩturĩirwo kũrĩa kĩganjo meragwo, Raia sio rafiki, raia ni adui, raia si rafiki, raia ni adui. Tondũ rĩu mũraiya ũyũ ekĩte ũguo ĩ, mũraiya ũyũ ndũĩ aragũthugundĩra atĩa. No ta mũndũ ũcio ũreciria nĩ your lover, na rĩngĩ arakũbangĩra gũkũgera ngero. So before you trust, you must test. Nĩ waigua? ũtanahe mũndũ wendo ũcio waku wothe no mũhaka ũmwĩkĩrĩre kĩgerio. Ta rĩu he nyoni ĩtagwo the eagle. Eagle twĩragwo atĩrĩrĩ, ta rĩu eagle ya kike, before ĩ trust njogoo ĩno ĩrenda kũmĩkinya, nĩ ĩkĩmĩkithagia igerio. Ona nĩ twĩragwo nĩ yambataga o kũu igũrũ ĩnyitĩte kamũtĩ keho karũthanju, ĩgacoka ĩgakarekia. Yakarekia rĩ. ĩno ũguo ĩrakenda rĩ, ĩthiaga ĩkanyita kamũtĩ kau gatanagwa thĩ. Rĩu ĩno ya kike ĩtindaga ĩgĩka ũguo maita maingĩ tondũ ĩrenda rĩrĩ, ĩmenye ĩno rĩ, no ĩyũmĩrĩrie mateso, ĩngĩũmĩrĩria kahinda kaigana atĩa ĩ ĩtana give up kana ĩtanagĩa hasira. Anyway tũgacoka tũkerwo atĩrĩrĩ, ta rĩu nyamũ ĩgwĩtwo ndwiga, giraffe, rĩrĩa yagĩa mwana kũrĩa gĩthaka-inĩ. Kana kau gethĩamba gega kagũtha iteke kana ihati pa! Nĩgetha gokĩre. Gekomithia rĩngĩ gakagũtha ihati rĩngĩ. Rĩu rĩrĩa karĩũkĩra biũ rĩ, ĩrĩkera atĩrĩrĩ, ti gũkũmena ngũkũmenaga, no ngwendaga gũkwĩra gũkũ woka gwĩtagwo gĩthaka, na gũkũ nĩ kũndũ hatari. Ũngĩthaka thaka nĩwe ũgũkorwo wĩ ndina ya mũrũthi. Kana gagakiuga oo nĩndagĩtĩkĩra. Kana we ũkĩenda kũhingũra mataneti kũrĩa gĩthaka-inĩ ũteithagie andũ iga. Ũmenye ũngĩmĩteithia ndĩkũmenya that art of survival. Atĩ hĩndĩ ĩyo ĩgũthirwo ihati nĩ yaheo immunity tondũ nĩ yamenya ĩrĩikaraga ĩhũgĩte. Ona ciana cia Isiraeli nĩguo njiguaga ona kana ka mĩeri ĩnana ũngĩthiĩ ũgaikia igũrũ gakũnyitaga cati haha karakĩmenya we ũyũ no andekie. Ĩno ĩtagwo motivator nĩ gũkwĩra mũtũrĩre ũyũ nĩ ũkwenda gwĩcungaga.